Ulamoonni gurguddaan, du'aatoonni aanaa hunda irraa dhuftanii as teessanii akka ijoolleetti ulamaa irraa dhaggeeffanne jettee dhufuun kun waan gaarii, waan baramuuf waan itti fufuu qabu. Maaliif jennaani namni nama ta'uu kan danda'u yoo nama isa caalu irraa qaraye, Yoo hiryaa isaa irraa qara'e, yoo nama isaa gadii irraa qara'e beeka. Namni nama ta'uu kan danda'u yoo nama isaa gadii irraa qara'e, hiryaa isaa irraa qara'e, nama isa caalu irraa qara'e. Yeroo hunda namni nama isa caalu qofa irraa hin qara'u. Maal irraas hin qara'a? Maal irraa hin qara'a? Nama isaa gadii irraas hin qara'a. Hiryaa ofii irraas hin qara'a. Akkasitti yoo wal kabajamee jettan diiniin fi ilmiin biyya keenya keessatti itti fufee deema. Tokkotu dhufeetu nama tokko arrabsee qindeessuu barbaadee akka wallaalaa goonaanu maal jedheen ati yoo akkam ilmii qabaatte yoo akkam aalima taate nabi suleymaan hin caaltuu jedheen animmoo yoo akkam wallaalaa ta'e

Suleymaani akkas kabajaa qabuun, Hudhud dhuufte ahattu bimaa lam tuhit bihi wa ji'ituka min saba'in binaba'in yaqiin waan ati hin beeknen beekaa jetteen. Waan ati hin beekne, waan ati irratti hin qaqqabne sii fidee dhufe jedhe. Akkasi moo akkasii miti? Irraa dhaggeeffate moo irraa hin dhaggeeffanne? Dhaggeeffate moo hin dhaggeeffanne? Irraa dhaggeeffatee Achiin maali'i qaala sananzuru asadaqta am kunta minal kaadibiin jedhee ragaa irra barbaade dubbiin itti fufa. Kana jechuun maal inni namni ilmii barbaadu hunda irraa hin qaraachu. Muusaa alayhi salaam ma'a annahu kaliimullaahi azza wa jalla

deemi jedhee nama isaa gadi kadiri moo muusaatu caala kadiri moo muusaatu caala eenyutu caala muusaatu caala kadir nabiyyii wa nabiyyii miti jechuun khilaafa jira kanumaa waliin sa'aatii dheeraa deemee karaa dheeraa deemee qallaba isaa baattatee qabatee

Akkasii moo akkasii miti? Eenyu kan akkas jedhaa jiru? Eenyu kan akkas jedhe? Kaliimullah. Muusaa akkas jedhe Muusaa. Kaliimullah.
Jibriil yaatiihi marsaraan yoo sabaahan. Jibriil halkaniif guyyaa itti dhufa kanaan malee Rabbiin isa waayoo kallama Allahu Muusaa takliima. Rabbiin isa dubbachiisee Rabbiin dubbatee ka'ee deemee kadiriirra akka baratu godhe. Maaliif? Namni ilmii min kulli wujuuhi qara'ee fixuu hin danda'u.

Namaaf, ilmiin, qunnamtiin namaaf ilmii gidduu jiru waa biraa miti. Namaaf, ilmii, yoo walitti fidne namni kan qara'u, kan qara'u, kan qara'u liya'lama annahu laa ya'lamu. Akka waa hin beekne baruuf qara'a malee qara'ee ilmii fixuudhaaf namni qara'u hin jiru. Namni kan qara'u, ammas kan qara'u, ammas kan qara'u dhumarratti gaafa qara'ee nama caale silaa ilmi fixuun hin jiru kan inni baru maalinni? Maali ka inni godhu? Akka ufi hin beekne bar. Ilmi dhulluma sadii jedhan. Ilmi dhulluma sadii. Dhullumni meetirii sadeeti. Inni dhullumi jalqabaa abbaan reef jalqabu waa hunda akka waan beeku itti fakkaata. Hunda isaa mufti dhanaa wa sheekhul islaam jedhee of fudhata. Namni reef ilmi jalqabu jechu akka muftii ta'eet sheekha islaam teettu of fudhata. Reef waan jalqabuuf waan hin beekne jechu. Gaafa dulluma isa lammaffaa jalqabu xiqqoo isii wanti inni hin beekne akka jiru isaaf gala. Afraf, sadaffaa yoo galu dhuma irratti maaltu isaa gala? Wallaalaa ta'u isaa gala jechuudha. Namni akka ilmii karaa deemeen wallaalaa ta'u isaa bara. Namni iddee afuritti qoodama. Namni iddee afuritti qoodama. Rajulun laa yadrii walaa yadrii annahu laa yadrii. namatu jira jaahila jaahila ta'uu isaa immoo hin beeku aalima of fakkeessee ta'a rajulun laa yadrii walaa yadrii annahu laa yadrii kun ahmaqa gowwaadha kanaa wajjin teessee karakkartees amansiisuus hin dandeessu jechuudha waliin isaa haasa'uus hin dandeessu jechuudha

Wayadri annahu laa yadri, hin beeku wallaalaadha, akka hin beekne immoo hin beeka, beekumsa barbaada, namni kun karaa barbaadaa jira, karaatti maal godhi? Karaatti maal godhi? Qajeelchi jedhe. Tokko immoo rajulun yadri walaa yadri annahu yadri, aalima, aalima ta'uu isaa immoo hin beeku, taa'ee macallise nama ilaala, gidee ijoollee fatwaa kennitu, gidee ijoollee waa dubbatu, gidee waa hundaasuuf taa'ee macallise ilaala. Fatwaa hin kennu, ilmi hin dubbatu. Taarikoti dummeyne falli isaa asi nahwii fi loghawii dha. Ijoolleen jaahilli waa meeqa gidee balleessu hin beekaa. Gidee waa'ee hadiisaa dubbatu inni muhaddisa hin beekaa. Inni kun rafeera maal ta'uu qaba? Maal ta'uu qaba? Dagmaffamuu kaafamuu qaba. Tokko immoo afraffaa rajulun yadrii wa yadrii annahu yadrii hin beekaa amma ta'e. beekumsas akka qabaateen beeka amma sana ummata gorsa inni kun karaarra jira isa kana karaarra buusii jedhan kanaaf hedduun keenya yoo akkasitti wal borannee ulamoota keenya seennee wal tuffachuu dhiise baay'ee wal tuffachuu rakkoo jirutu maaliin dhiifama naa godhaati akkasii taa'adda walirra dhaga'uutu hin jiru amma sheekota gurguddaa ulamoota gurguddaa dhufanii naan teenya malee osoo isin keessaa namni tokko as taa'ee ilmi nuu kennu jedhe wal bira teenya walirraan dhaggeeffanna Walirraa dhaggeeffachuun hin jiru. Maaliif jennaan wal tuffachuutu jira. Wal kuffisuutu jira. Hin jiru diinni akka itti beekaa. Diinii wal tuffachuudhaan hin deemu. Wal kuffisuudhaan hin deemu. Hizbiidhaan hin deemu. Salafoota irraa kaasee hanga dhumaatti namni walirraa qaqqaraa ture. Imaamu Maalik Imaamu Imaamu Shaafi'ii darasaa Imaamu Maalik turan. Imaamu Ahmad darasaa Imaamu Shaafii turan. Akka itti dubbiin deemaa jira. Haala kanaan teessanii ulamoota irraa barachuu qofa osoo hin taane walirraas barachuun barbaachisaadha jechuudha. Ifaadha moo ifaa miti? Tokko kana lammaffaa naannoo keenya keessatti Nami ilmiidhaan wol caala beekha. Nami tokko tokko ilmiidhaan nama isa kaan caalee, akka waan ilmiin guutuu isa akka jiru ana malee nama jedhutu jira. Kan koo yoo dhagaawe malee kan jedhu jira. Hin jiru wanti akkana. Nabiyyiinu kan koo yoo dhagaawe malee takkaa jedhan hin beekan. Nabiyyiinu waan nafsiin itti dhufe, fiimaa yuballigu anillaa azza wajalla yoo ta'e malee, Waa'ee raayii isaaniitii fi waa'ee yaada ofii takkaa namarratti fidanii nama dirqiisatanii hin beekan. Nabiyyii matuma isaaniittu jechuudha. Takkaa saabota dirqiisanii hin beekan. Isaan waan nasii hin taane, waan waa'ii hin taane shuuraatti dhiyeessanii, mariyootti dhiyeessanii kennanii irraa fudhatu. Nama tokko tokko keessattu maaltu jiraa? Waa hunda anatu beeka, waa hunda anatu murteessa, waanan jedhe malee hin ta'u jedhee nama wal rakkisutu jira. Kun hafuu qaba. Namni akkas jedhu deebi'uu qaba. Yoo hin deebine immoo ummanni bal'aan nama akkasii dhiisuu qaba. Nama akkasiin washawashamuu hin qabu. Warra keessaayyuu ulamoota gurguddaa ta'anii tuttuqantu jiru. Ulamoota gurguddaa, ulamoota kabajamaa Sabiyyummaan akaadamii hanga ammaatti warra baratanii barsiisan Itoophiyaa miti aalama irratti warra barsiisaa jiran as taa'anii warra jara kana komatantu jiru. Gariin jara aqiidaadhaan jara komatu. Gariin sunnaa aangoon hundi keessan dhageessaniitu hin beeku. Nama Dooktor Kamaaliin komatuu barbaadutu jira. Nama Dr. Jeelaaniin komachuu barbaadutu jira. Namni akkanaa in huwa illaa kibrun maa hum biqufii suduuriin maa hum bibaaligiin. Quufaaf koora laphee garaa keessa jiru yoo ta'e malee wanti jedhan jedhama haqiiqaa miti. Sheek Maamu warri kun warra biyya kana Itoophiyaa miila lamaan dhaabe. Keessaayyuu warra Oromiyaa tawhiidaaf diinii biyya kana keessatti babal'ise. Masjiida kumaan lakkaa'amu ijaaran. Ulamoota kuma kudhanii kuma dhibbaan lakkaa'amu qaraasisan. Birrii miiliyoona dhibbaan lakkaa'amu kadhatanii fidanii ummata kana barsiisan. Irratti hidhaman, biyyaa ari'ataman. Doktoorri keenya Doktor Kamaal akkasitti. nu kabajnee ummanni islaamaa kabaju hidhamanii mana hidhaa keessa turan. Sheekni keenya Sheeh Mahmuud biyyaa ariyatamanii ala turan sababni isaa maali toohidaaf ariyataman? Sababni isaa maali aqiidaadhaaf ariyataman? Takka aqiidaa gurguratanii hin beekan. Toohida gurguratanii hin beekan. Akka waan jarii toohida gurgurataniitti Akka waan jari sunnaa gataniitti warra mana keessa taa'ee kan masjiida hin ijaarre, kan madrasaa hin ijaarre, kan ummata hin fayyine, yeroo hunda khilaafaaf rabshaa malee nama waa tokko ijaaruu hin dandeenyeti komata akkasi moo akkasii miti. Jimmaan keessa immoo kun danateera moo hin dananne, ballateera moo hin ballanne, aanaa hunda keessa seeneera moo hin seenne kunoo amma fuuldura keessan jiru waan barbaadan gaafadhaani. Fuuldura keessan jiru dudduubatti hin komatinaa waan barbaadan gaafadhaa. Jarri kun nuu beeka jaraa wajjin jirra. Qabsoo jarri amma keessa jiran hin beekna. Waan jarri godhaa jiran hin beekna. Waggaa kana hunda nama diinii wajjin ture. Ammas kitaaba yaa rabbi haa tolchu. Kan akkaitti haala kanaan namni wal kabajee walitti dhufee rakkoon immoo hoo jiraate. Amma ifaa ifatti isinii wajjin jiru. Arra isinii waliin jiru. Boris isinii waliin jiru. Rakkoo jiru dhaabsisaa gaafadhaa. Maaliif akka gootan jedhaa gaafadhaani. Waan keessa keessan jiru, waan shakkitanii jirtan gaafadhaati. Haala kanaan ummanni keenya tokko ta'ee godinni Jimmaa, Arsii, Harar Bahaa, Harar Dhiyaa, Oromiyaan tokko ta'ee arkaana Islaama Itoophiyaa keessaa beekamta. Jimma, Harar, Arsiin walumatti Baalee waliin kun arkaana diiniiti Itoophiyaa keessatti. Kun rukutamee jechuun Islaamummaan rukutamee jechuudha. Shakkii ummata Islaamaa keessatti seensisu, shakkii wal keessatti seensisuun kun diinaan nu kuffisee, duuniyaan nu kuffisee, siyaasaan nu kuffisuutti deema. Islaamummaan kan nu ajaju husna zanniitu nu ajaja. Zaahira waan agarru ragaa ba'utti nu ajaja. Zaahira waan agarru dhiifnee, husna zannii dhiifnee, ghaybni waan hin beekne soba keessa jirra. Ghaybi waan hin beekne, waa hin agarre, waan keessa hin jirretuyyu hedduu duddubbatti ololli odeeffamaa waan jiruuf kanarraas of qusatamee worri as jirtanu shakkii waay diinii ta'e, waa aqiidaa ta'e, waay sunnaa ta'e waan isin keessa jiru ifaa ifatti gaafadhaa ifa isiniif haa ta'u, waan gaafattanii fudhattanii galtan immoo eessa deemuu qabdu? Biyya keessanitti aanaa keessatti qubadhaa gala. Ammas rakkoo namni qabu yoo jiraate namni as keessa hin jiraannes waamamanii haa dhufan. waamamanii haa dhufan waan nama dhibu in ta'ajab fa'ajabun qawluhum waan nama dhibu wallaahi ulamoonni keenya akka sadarkaa Afrikaa irratti sadarkaa tokkoffaa warra jiru kitaabni jaraa akka marji'aatti jaamiyaa keessatti irraa qarama akka marji'aatti baasii warri godhan baahistootni kitaaba jaraa rifaransi godhu marji'aa godhu asitti immoo ilmi jaraatii shakkisiifamu jechuudha. Warra akkasii jira moo hin jiru? Kun har'a hin jalqabne. Ibnu Abbaasiin khilaafaa ture khawaarijoonni kan waan beekne. Habbu haadhiin ummati yoo tarjummaan Alqur'aan isa karakkaraa turan. Isa fundura dhaabbataa turan. Eenyuun fundura Ibnu Abbaasiin dura. Kun waan haaraa miti. Waan haaraa miti garuu hin danda'amu. Qaallichatu minbarira taa'ee jennaan fatwaa gaafa tokko jaalii tokko dhufee fatwaa gaafatee jennaan sheekni maal jedhee laa adri ani hin beeku. Jennaan erga hin beekne maaliif minbarirra teessee jennaan dhugaa jetti jedhe. Ani waan wallaalaa ta'efaniyyi amma sadarkaa kana ta'ee jedhe. Osoo sadarkaa wallaalumaatiin taa'uu ta'e utuu sadarkaa wallaalumaatiin taa'uu ta'e gaara sanan taasilaa jedhe. Amma sadarkaa ilmii konko gadaanaa waan ta'eef idduma gadaanaa kana taa'e sirrii jetteere. Otuu jaahilummaatiin taa'uti gaaran taa'a jedhe. Tokko Imaama Maalikiin bira dhufe. Kuraasaani Imaama Maalikiin gaaffii shan moo ja'a fudhatee dhufe. Gaaffii afurtama fudhatee dhufe. Gaaffii dhiyeessee. Gaaffii dhiyeessee dhufee jennaan Imaamni maal jedhan sheekni Imaama Maalik. Ani hin beeku jedhan gaaffii soddoma moo maal hin beeku jedhanii afur moo shan deebisaniif. Yaa Imaam jedheen. Kana hunda keessaa dursee biyya kana hundaa dhufeeti akkamitti hin beeku hin beeku naan jette jennaani ani gaa hin beeku waan hin beeku sii deebiseera madiinaa guutuu keessa farda yaabbadhuu deemiti imaamu maalik jaahidha naan jedhe malee waan hin beeku alan deebisuu jedheen.

Jiran hunduu namaatu kenna sarani hin jiru. Akka eenyu keessa teenye waa dubbannu osoo hin ta'in haala gaariitti wal hubannee tokko taanee akkasitti yoo deemne inshaallah hin jabaanna rabbi nu haa jabeessu gara if- dukkana irraa gara ifaatti deemaa jirra fiixaan ba'uudhaaf immoo tokkichummaaf akkas wal kabajuun barbaachisaadha jechuudha.